Ini vanonditi Chaminyuka the legend. Izita remadunurirwa rinobva kuzita rinokanganiswa rechivanhu rekuti Chaminuka. Asi munhu uyu watinenge tichitaura nezvake ainzi Chaminyuka nekuti anga akaminyuka makumbo. Asi haisiriyo hurukuro yedu nhasi, tichaita hurukuro dzevanhu vakasiyana siyana nezvakasiyana zvakasiyana siyana zviri kukanganiswa muchivanhu kunyanya mazwi mazita nhasi tiri kukurukura nezve anonzi nevakawanda mwari asi isu tichange tichishandisa zita rake chairo mwari aivapo here zvemachokwadi aiva akaita sei kana aivako ndiye here watiri kunamata ndine urombo kuti nyaya yandichakuudzai nhasi ichatsamwisa vakawanda hongu mwari mwari aivako asi handiye watiri kunamata hazvina kufanana apa takatambwa cheseri nevarungu mamissionaries akauya akatibira zita ramwali wedu vakariti mwari tichatsanangudza kuti sei tichidaro vazhinji vanoti ah kuinga tine nzvimbo dzinenge ana musika vanhu mutanga kugara mutanga kusvika mutanga kuona nyadenga eh, ariko anotaura mwari aiwa mazwi aya akatozouya mbaye mbaye izwi rekuti mwali iri raiswa ravakorapta izwi redu rekuti mwali eh, vamwe vanoti but mazwi echishona kaya ehe unogona kuita mazwi echishona eh, amakuti shona tichazotaura futi pane patichaita hurukuro yekuti inonzi shona chii eh, chikaranga chii chizezuru chii chikorekore chii chivanhu chii ini ndinonyanyofara hangu kuchiti chivanhu kuti tisavhiringidze maskwaya asi nhasi ngatimbotaura nyaya yechivanhu tichitaura nezvamwali eh, eh, maskwaya aivako yes asi akauya iko zvino akauya kuti tiite kunge tagara tichinamata chinhu ichocho asi handicho makatarisa mazuva aya ndiye wamunoti muchirungu the christian god mwari wevarungu the omnipresent omniscient omnipotent ndo zvinongoreva mazwi iwaya muri kungoisirwa mazwi iwayo muchivanhu moita kunge magara muinawo kune vamwe vanotaura kuti asikaizwi rekuti mwari nemamwe mazwi aya ari kutiratidza kuti ndeyeshona ehe kune mazwi eshona anogadzirwa kunge izwi rekuti tsvigiri ishuga iyi yaivako here kare yanga isiko asi yako kaizwi reshoda moti nekuti eh, tataura kuti tsvigirisa kayagara iriko izwi rinenge chitima chaivako here kare changa chisiko motaura kuti taiva nechitima nekuti kune izwi reshona rekuti chitima izwi rekuti ndege ranga risiko makare kare rakatozogadzirwawo ii ndo zvakangofanana nemazuva anenge anana musika vanhu anana nyadenga vanga vongogadzirwawo kuitira kuti zvienderane newatanga taakunzi tinamati makatarisa vanhu vanenge ana alison mupiri vakatogadzira mazwi ekuti nhare mbozha akagadzirwa zviro zvino mazwi iwayo achireva selfoni saka mazwi eshona hanetse kugadzira hazviroti kana raapo rakagara ririko mazwi anogona kunge atogadzirwa nguva iyoyo hatina munhu ainzi nyadenga isu nekuti wedu aisagara kudenga aiva pese pese mudzimu waiva pese pese mwali was mudzimu Wanga uri mudzimu wenzvimbo ipi? Midzimu yanga yakasiyana siyana. Kune midzimu yemumhuri, mukuru wemumhuri menyu anenge afa anoita mudzimu wenyu. Hazvireve kuti anoita murume here kana kuti mukadzi chete, vese anogona kuita mudzimu. Veumambo vaiitawo midzimu yavo. asi yaibva yaita midzimu yenzvimbo yese vaibva vapiwa zita rekuti mhondolo kwanga kusina ara makare kare muchivanhu chedu ara akatozouya iko zvino pakanzi ngatigadzirei yavanga vakuti standard shon havainana professor william dok vanga abva pavidvotersland university musouth africa aiva nebasa rekugadzira ainzi mabantu languages kuti averengeke nekudzidzwa muzvikoro nzvimbo dzakasiyana siyana muno muafrica akauyawo muno akaenda kunana mount casino uko ndokwaakagara pasi ogadziridza yavanga vakuti standard shona yakave shona yakagadzirwa ichiburikirana neinonyanyotaurwa muguta guru remunyika ndosaka muchiona yakarerekera kuchizi zazulu inonzi nevamwe zezulu asiwo yaibata chikaranga chaivapo chimanyika chaivapo hanti totwa netsumwana naarova dede mukanwa chimanyika kaichi kuchikaranga vamwe vanti hakuna kana izwi rechikaranga ririko aiwa kapese paye patinenge totaura kuti chemberekwa chivi yakabika mabwe ikaita chikarangawo changa chirimo but hatisati tasvika panyaya yezvemalanguages iyo tichaenda tichaitaura kumberi iko zvino toda kumbotaura nezvamwali ana profesa doko ava ndivo vakakorapta zvizhinji asi izwi rekuti mwali rakakoraptwa nemamissionaries anga auya ivo vasati vauya ndivo vakati isu tava neanonzi mwari mwari uyu vakatora ainamatwa kunzvimbo yekuchamhembe southern side neku west kwedu kumadokero ikoko kwaiva nemukuru mukuru akanga afa makore apfuura akaita mudzimu wake wainzi mwari nokuti ndiwo raiva zita rake saka aigara kwatinoti kumatopos padyo nenzvimbo yatinoti bulawayo matopos iyi ndiko kwaigara mwari vanhu nguva iyo vanga vapetsana kune vamwe vaigara kumusoro kumaodzanyemba vamwe vari kuchamhembe vekumaodzanyemba vaiva nemhondoro dzakawanda vekuchamhembe vaiwanzoteedza mhondoro imwe nguva yoga yoga mhondoro yavaiteera nguva iyoyo yaiva mwari yaigara kumatopos ndokwavaienda ikoko vachinonamatirwa vachinonamatira mwari wavo kuti avape mvura avape zvekudya anga asiri mwari wekudenga uyo akauya nevarungu watanga takuza kuti now you approach him through jesus he is holy he is omnipresent he, he will hear you haasi mumwe chete kwaiva kubvutirwa mwali wedu mhondoro yedu yainzi mwali yekumatopos mhondoro iyi yabvutwa takatanga kuinamatiswa tichinzi munoinamata through jesus handizvo zvimwe chete isu yedu yaita zvekutombererwa nekubikirwa doro yonamatwa zvinhu zvofamba so handi mumwe chete yeye handiti asi yaingova mhondolo zvandataura zviye kuti kuchamhembe vaishandisa mhondoro imwe chete umawo dzanyemba vaiita dzakawanda vanana chaminyuka vanana nehanda vanana mulenga dzese dzaiva mhondoro idzodzo vanga vaine mhondoro dzakawanda nekuti madzimambo avo anga ati wandeiwo saka kwaisiiwa vakawanda wanda mwali yaiva mhondoro sematauriro ataita saka tinozviziva sei kuti kwanga kusina anonzi mwali nekuti hapana kana tsumo imwe chete inotaura nezvamwari tine tsumo dzakasiyana siyana dzatiinadzo dzinenge mudzimu wakupa chironda wati nhunzi dzikudye hazvinzi mwana akupa chironda mudzimu nekuti ndiwo waiva mukuru mukuru mondolo mudzimu ndo yaiva mukuru mukuru tine tsumo inenge mudzimu wadambura mbereko hazvina kunzi mwari adambura mbereko nekuti kwaiva nemudzimu ndiyo yataiteedza mudzimu wemvana kuroorwa kwakurambwa handiti hazvina kunzi mwari wemvana kuroorwa kwakurambwa mudzimu weshiri uri mudendere handiti Hazvina kunzi mwari weshiri ari mudendere asi mudzimu weshiri uri mudendere nekuti kwaiva nemidzimu. Chawawana batisa mudzimu haupe kaviri. Hapana kunzi chawawana batisa mwari haape kaviri nekuti tainamata midzimu. Whether uh, midzimu yacho yanga iri mhondoro kana kuti midzimu yedzinza redu asi chatainamata midzimu. kana nzvimbo chaidzo nzvimbo chaipa mazita emidzimu iyoyo mudzimu ndiringe kwete kuti mwari ndiringe kune ana mudzimu ndiringe nzvimbo dzakawanda dzinonzi ana mudzimu ndiringe nekuti watainamata mudzimu kwete mwari kana nguva yehondo makatarisa dzimwe dzimbo dzataimba dzika mudzimu asi nonzi dzika mwari aa dzika mudzimu handiti ka mudzimu ngauuye kwete kuti mwari ngaauye handiti takatarisa zvimwe zvimbo Eh, zvinenge ana mudzimu woye mudzimu woye vana tatambura hatisi kutaura kuti mwari woye mwari woye hakuna kana chimbo chamwari chaivako kunguva yehondo nekuti vanhu venguva iyoyo vaiziva kuti chinonamatwa midzimu kwete mwari mwari ndiye akazouya nevarungu watanga toteedza nenyaya yevarungu Vadiwa, ndinofunga manyatsoteerera makafadzwa nechirongwa chedu. Mukaona apo parudivi penyu pamuri kuona zvamuri kuona izvi panzi subscribe, padzvanyei muve mumwe wevateereri vedu zuva nezuva patinenge tichikupai nhaurirano yekukanganiswa kwechivanhu chedu uyezve kuti chivanhu chacho changa chiri chechokwadi ndechipi. ndinofunga kana zviri kukufadzai muchaita sekudaro kana kudzvanya pakanzi like kuti tirambewo tichifara kukupai zvinhu zvinonakidza kudai ndatenda